Abusuafoɔ baabi biara a wɔwɔ biara no Nyankopɔn asomdwoeɛ nka mo. Ɛnnɛ me ne wo bɛdi nkɔmmɔ de afa kwan a yareɛ ɔɔsa ɛreteetee nnipa na ɛreha nnipa bebree adwene. Ɔɔsa ama nnipa bebree ayɛ mmɔbɔ. Yareɛ wei ba wo so a, Nyame anyɛ w'adom a wo sika nyinaa bɛsa. Ɛnnɛ, yɛrebɛkyerɛ ama woahu kwan bɛn so na wobɛtumi atwe wo ho afiri ɔɔsa ho, a wobɛtumi asan ayi afiri w'abrabɔ mu a wonhu biribiara bio. Da biara Borɔfo no ka sɛ ɔɔsa nni aduro, ɔɔsa nni cure. Ama yɛn nso yɛafa no saa ara but nokwasɛm biara nnim sɛ ɔɔsa nni aduro, ɔɔsa wɔ aduro. ne no bedi nkɔmmɔ de afa yare a wɔfrɛ no ulcer ho. Sɛ wubetumi ahwɛ wo ho yiye a, yare ulcer bi ntumi mma wo so. Ɛno nti, nnɛ yɛn nkɔmmɔ no, mɛsrɛ wo sɛ yɛ aso paa na tie me, na nnɛ yɛn nkɔmmɔ no, mu dɛ paa yiye. Yɛnhwɛ nneɛma mmienu mmiɛnsa bi a etumi de ulcer ba nipadua no mu. Nea edi kan, wotaa nom painkiller bebree a, etumi de ulcer brɛ nipadua no. because bere a wogu so a wonom pain killer no na ama haw bi rehyɛ aseɛ wɔ yafunu no mu. Nti wonom pain killer bebree a yɛ a yɛsɔre a sɛbi sɛbi yɛmmɔ wene koraa yɛ yɛ a na yɛakɔtɔ pain killer no. Mɛsrɛ mo ase momma yɛntwe yɛn ho mfiri ho. Wei ne kan sɛ wɔte too much for everything is very bad. Adedwodwo biara no ɛmmoa. pain nye pain killer no per se na nye but too much dabiaa kama sɛ wonya pains biaa na wakoto pain killer yɛwɔ time bi wɔ hɔ a haw bi wɔ hɔ a doctor bɛtumi akyerɛ sɛ kɔpɛ pain killer but ɛno nyɛ sɛ all the time no na wogu so a wonom pain killer nti ɛno yɛnhyɛ no nso sɛ ɛno tumi de ulcer ɛba nipadua no mu yɛn mu bebree yɛadidie ɛnyɛ yɛadidie ɛnkɔ yie yɛdze gyina yɛn nnwuma a yɛyɛ so. Oh, mekɔ adwuma a, mekɔ adwuma ntsɛm, mefir fie ntsɛm, ntsi ɛma aduan, mukodu hɔ so a, beebi a meyɛ edwuma no, aduan ho asɛm yɛ dzen, ntsi ɛma eduansɛm dze, ɔyɛ a na m'enyi nnyi ho. Maame paapa, nnyɛ wo na w'enyi nnyi ho o, haw a edze bɛbrɛ wo no, eso kyɛn edwuma no a woyɛ no. Na ɛnam sɛ wunnya apɔwmudzen ntsi, edwuma no a woyɛ no a nna wunnya dze agye enyidzi no, wobegyaa edwuma no abɛtsena fie. Sika no a wɔabrɛ wo ho a ɛno nti a wonnya adagye mma wo ho nnidi no, wode saa sika yi nyinaa akɔma akɔma oduyɛfoɔ ama wɔagye sika no adi. Meanwhile so ɔresa no, they cannot cure it for you. Ɛno nti mɛsrɛ wo, baabi biara wɔ a wotie me biara no, mese nnɛ yɛredi yareɛ ɔresa ho nkɔmmɔ. Kwan a yɛfa so bɛbɔ yɛn ho ban afiri ɔresa ho a yɛnnya bi wɔ yɛn asetena mu anaa woanya bi mpo a, kwan a wobɛfa so a wobɛtumi aki a ɔbɛyi afiri hɔ a anidaso bɛba ama wɔn so. Nti na maame gu so a meka sɛ adidie no, ma adidie no nyɛ very good. Wobɛtumi anka anɔpa ayere so ara not less than 7:30 na wadidi wabreki wo fasting no. Ɛsɛ sɛ nnura a wokɔda no wakɔyɛ fasting a aba bɛ 8 hours, 9 hours, 10 hours. Nti adeɛ kyee no kwan sɛ ɔsan tena hɔ bio ara bɔ twelve o'clock na breakfast na ɔde ayɛ lunch daabi ɛmmoa nipadua no ɛno nti baabi bia wo a wotie me biara no mɛsrɛ wo sɛ tutu mmirika na kɔhwehwɛ na wo nso pɛ aduane bi didi didi na mee na bɔ nipadua no ma anɔpa no sɛ tea bi na wobɛtumi anom a na wanom Koko biara na wanom. Sɛ wo nso wopɛ deɛ emu ɔduru te sɛ Yemane gin deɛ emu ɔduru no ho a, na wakɔpɛ bi adi na wakɔ w'adwuma so. Na ɛno boa papapapapa. Mesaa ɛɛ sogyani bi yareɛ, ɔsɛ ɔrekyɛ me aduro. Aduro a ɔrekyɛ me nyinaa ne sɛ, mesɔre anɔpa a, mema no mmɔ seven o'clock na mapɛ aduane adi. Baabi biara mɛkɔ biara, na ɛno koraa no, ɛprevɛnte yɛ firi nneɛma bebree ho. So in case of accident biara na ɛbɛ happen a, ɛnam sɛ wɔadidi no nti, bi koraa kɔ coma, aduane bɛtumi awɔ wɔn ho ara for number of weeks anaa number of months. Na sɛ woba normal a, because of aduane na wɔadi no nti, ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ahwere wo nkwa. Ɛnyɛ adeɛ a coma wakɔ bɛtumi de haw bi abrɛ wo because nipadua no system no, yafunu no, aduane wɔ mu. Ɛno nti wo a wotie me, mɛsrɛ wo, w'adidie die mfa nni agorɔ. Me nana bi na ɛka sɛ onipa bi awu a wode oyafunu kɔ. Nti dwene wo ho kane. Hmm, dwene wo ho kane, wo nipadua no, dwene wo ho kane ansa na woadwene afoforɔ ho. Bible no Nyankopɔn anka sɛ, anaa Koran no ankyerɛ mu sɛ dwene afoforɔ ho ansa na woabɛdwene wo ho. Daabi. Ɔse dwene wo ho, wodwene wo ho wie a, wohwɛ w'apɔmuden a ɛkɔ yie a, na wosane ahwɛ afoforɔ apɔmuden de ama wɔn. Saa na nkyerɛkyerɛ no teɛ. wanka sɛ, Dɔ wo yɔnko na tan wo ho, na mmom dɔ wo yɔnko na san dɔ afoforo. Na ansa wubetumi adɔ afoforo aka ho no, gye sɛ wohwɛ wo nipadua no so yie. Ɛnti baabi biara a wo a wutie me no anaa worehwɛ me no, mɛsrɛ wo sɛ w'adidie deɛ, mamfa nni agorɔ, mamma adwuma anngye wo mmerɛ a wode bɛdidi. Mma berɛ bi anaa program bi anaa dwumadie bi, ɛnfa wo mmrɛ a wogye sɛ bere a wode didi because ɛba saa a wobɛsɛe nipadua no ɛnɛ mu bebree wura wɔn adwuma o adwuma no nti o hmm, adwuma mi wura mi nti sɛ kɔm de me wonte beginning no deɛ wonte but later ɛde haw kɛseɛ paa bɛbrɛ wo wosɔ mu a yɛnsɔ na sika na wɔyɛ adwuma nyɛ nyinaa wode ne nyinaa bɛsa wo ho yareɛ ɛno nti mɛsrɛ wo Hwɛ wɔ gyedie yi paa ma me, sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi atu yareɛ a yɛfrɛ no ulcer ase afiri nipadua no mu. Ɛntena ase ma yareɛ no mma na yɛaka kyerɛ sɛ, oh didi kakra bi na woadidi, kakra bi na woadidi, daabi. Dabiaa meka sɛ, mma obi nhyɛ wo na woayɛ biribi, na mmom wo ara ankasa adwene no Nyankopɔn de ama wo no, Hmm, wo memory no, wo gumption no, use kakraa bi nanso fa yɛ nneɛma bi. Ɛbɛboa wo paa yie. Mɛsrɛ wo, nnuane bi te sɛ sɛbesɛbe, nsa, because Food and Drugs Authority ka sɛ nsa yɛ aduane, nti a me nso meka sɛ ɛyɛ aduane no. Ɛntena ase ma nsa no ne obi bɛdi obi akɔnom nsa no aduane ntɔ yafunu no mu.

Nsa a later no ɛde haw bɛbrɛ wo. Wɔn a wɔnom nsa a wɔtumi didi no yɛ a na nsuan nsunsuansoɔ no ntumi wɔn kɛse sɛ obi a ɔnnidi a ɔnom nsa. Wo deɛ ɛnkyɛ koraa na sɛ nneɛma ahyɛ aseɛ agye nsamu. Ɛno nti mɛsrɛ wo nsa nom a yɛnnidi de ulcer brɛ nipadua no anaasɛ yafunu mu kuro anaa stomach upset brɛ nipadua no. obi a ɔtaa kyerɛ kɔm fasting ɔ faste without any reason na ɔyɛ fasting just because of work just because of oh I want to do this mesrɛ baabi bi a wɔ biara no ɔsa yare yare a ɛyɛ paa yie kwasi wɔ yi ni ho aduro na ansa bɛnya kio no gye sɛ akwantufoɔ yɛ bam ansa yɛtumi aboa wo ama ɔɔsa no atumi afiri hɔ de ama wo. Yɛnsan nhwɛ wei so ɛ, obi a ɔtaa di asikyire nnuane anaa ɔsan nom nsa dɔkɔdɔkɔ, saa nneɛma a wɔnni diiɛ nso na wakɔtɔ nsa dɔkɔdɔkɔ na ɔde atua n'ano na wɔnom. Yɛn mu bebree yɛtaa nom energy drinks aberɛ a yɛnni diiɛ, didi wie ansa na woanom nsa dɔkɔdɔkɔ no. didi wie ansa na woadi saa asikyire nnuane no, nyɛ saa ɛmmoa wo. Ɛno nti mɛsrɛ wo, baabi biara wɔ a wotie me biara no, yɛnhwɛ yɛn ho yie wɔ yɛn adidie mu ɛsiane sɛ ɛno na ɛbɛboa yɛn, ɛno ara nso na ɛbɛsan de haw abrɛ yɛn. Bebree wɔ hɔ a wɔmpɛ nsu nom, wɔbɛdidi, wɔnnom nsuo, because the whole day na wɔnnom nsuo. Mɛsrɛ wo ma nsuo mmra wo system no mu. Ɛboa nipadua no paa yie. Aberɛ a wonom nsuo no, ɛboa nipadua no ahoɔden ma nipadua no gyina ne nan so. Ɛsɛ sɛ yɛkyɛke nipadua no akwaa no a na sɛ nipadua no mu a, nsuo nko ara take about eighty per ɛɛ seventy percent ansa aba nea aka no. Nti mɛsrɛ wo, so far sɛ nsuo take about seventy percent no wɔ yɛ system anaa yɛ body no mu no, mfa wo nsu nom nni agorɔ. Mɛsrɛ wo ma nnidi basaa basaa. Wobɛtumi didi any how, any time. Nka sɛ aduane no ho hia nti time biara wodidi. Ɛmmoa nipadua no, ɛhyɛ wo so. Nti try sɛ time biara no me ne wo kyɛ apɔmuden ho nsɛm yi deɛ wobɔ mmɔden na watumi adidi kama. Deɛ me ne wo ka nyinaa bi a na wonnim na wonte nneɛma bi ase nti ɛma wɔde wɔ po ɔɔsa. Akwantuo herbal clinicfoɔ deɛ yɛka nyinaa sɛ anidasoɔ wɔ hɔ ma wo. Yɛn nko ara na yɛwɔ ɔɔsa aduru wɔ kurom ha a ɛyɛ very very very powerful. Ɛno nti baabi bi a wɔ biara no yɛaduro akwantuo herbal mixture no afutuo a metu wo nyinaa akyi no bi a wode yare no aba. Aba atena ase dada. Wayɛ nnuru ara o, ɛnkɔ. Wokɔ ayaresabea na yɛatwatwa nneɛma bebree. Manni mako, manom nsa dɔkɔdɔkɔ, manni ankaa, manni aborɔbɛ, mankyere wo yam kɔm, didi, any tam, any how. Da koro bɛtumi adi bi a bɛyɛ mpere bɛyɛ du. Because na wodeɛ wɔ ulcer no adu ayɛ chronic stage a ɛneɛ woyɛ ho hwee a na aduru akyiri. But nnɛ akwantuo herbal fo yɛ ka kyerɛ sɛ anidasoɔ ɛwɔ hɔ. There is hope. Kɔhwehwɛ yɛ aduro akwantuo herbal mist ɛnde deɛ Ghana fa no nyinaa drugstore biara pharmacy biara herbal shop biara bɔ wura mu kɔ asɛ wohwɛ akwantuo herbal mixture. Wo nsa ka aduru yi a wobɛhu sɛ cup hyɛ so, atere hyɛ so, baako anɔpa, baako awia, baako anwummerɛ. Na mmom sɛ pains no yɛ too much, wogye w'abi anyi a, ɛno deɛ that very day no yɛ no two two, ɛfiri ɔkɔ biara no na woayɛ no one. Na mɛsrɛ wo, yɛmfa kuku nnom aduru yi. Yɛmfa tea nnom aduro wei, menkaa sɛ ɛnyɛ, koko nyɛ, tea nyɛ, ɛyɛ pa ara. But yɛn aduro wei ahoɔden na ɛkita aduro no. Moamfa saa nnuane no nni nnom aduro no. Wodi na wonom a, the way a ho bɛsi ayɛ wo no, wobɛdwene sɛ bikɔ yare foforɔ bi na asɔ wo mu nanso na aduro no ahoɔden no na afa wo so. Ɛno nti mɛsrɛ wo, baabi biara wo a wotie me biara, bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔhwehwɛ yɛn aduro Akwantuo Herbal Mixture. Yɛ kɛnɛkɛnɛ nso wɔ asafo. Yɛwɔ Ghana ha a, wohwɛ kɛnɛkɛnɛ a, te 16 regions no nyinaa no, yɛwɔ mmea ahodoɔ mmiɛnsa. Asante Asante mantam mu no, yɛwɔ Kumase asafo Labour Runabout. Wode w'ani rekyerɛ Atonsu kwan no, kan fie one two wo nsa benkum hɔ ara, wobisa obiara sɛ wokɔ Akwantuo Herbal Clinic a, yɛbɛkyerɛ wo de woaba hɔ. Wo ba a, sɛdeɛ wo ulcer no teɛ biara no, Nyankopɔn adom, yɛbɛboa wo. Saa ara nso na wowɔ Techiman a, Bono East ahenkuro mu capital, Ahmadiyya wɔ baabi a Chaman Unesco wɔto latest form no ara, woduru hɔ a, Akwantu Herbal Clinic wɔ hɔ. Wobɛwura hɔ a, wobɛnya aduro bi atɔ. Saa ara nso na yɛn aduro no bɔ nyɛ den, baabi biara wobɛkɔ biara ne boɔ no yɛ 12 Ghana cedis. Hyɛ no nso paa ma me. twelve Ghana cedis, yɛde baabi bia yɛbɛkɔ biara no saa na yɛtɔn no. Yɛbɔ mo yɛho mmɔden sɛ Ghanafoɔ anaa wiase nyinaa bɛnya aduru a ɛyɛ kama na ne boɔ no nso ɛda fam. Deɛ meka me sɛ Akwantu Herbalfoɔ yɛkyiri akwan no yɛ Memenda Akwanwefoɔ. Nnipa mmaako mmaako edu ɛna yɛakeka yɛn nnuro abɔ mu a yɛayɛ no baako as a team, one team. Yɛasɔfoɔ akukudam ɛta yɛakyi. Eh even medical doctors bebree ɛprescabo yɛ aduro ɛma wɔn patient ma wɔn kɔtɔ sɛ ulcer na ɛgyegye wɔn nko ara deɛ a wo yɛfun ho kura anaa yɛfun yadeɛ bi a kɔhwehwɛ akwantuo herbal mixture ɛna man mu drug store ne herbal shop bi a ɔbɛnya bi so atɔ ɛwɔ hɔ brekum kɔ namasua station bɛn bricks abosa no aseɛ pɛɛ akwantuo herbal clinic ɛwɔ hɔ. Ɛnti baabi bia wowɔ biara no me recommende Akwantuo Herbal Mixture de ama wo. Sɛ yafunu yadeɛ aduro baako pɛ a Ghanafoɔ nyinaa ɛfrɛ yɛ aduro wei no nyɛ yɛn na yɛde too no. Ghanafoɔ no ayɛ sɛ yafunu yadeɛ aduro baako pɛ Akwantuo Herbal Mixture. Ɛnti ntena ase ɛnka sɛ me ɔresɛe no a na bɛku me. There is hope aduro wɔ hɔ a ɛyɛ Akwantuo Herbal Mixture nti kɔhwehwɛ bi na ɛbɛboa wo paa yie. Saa nso na anigyesɛm deɛ ɛwɔ mu ne sɛ Mese ulcer na ɛha wo a, kɔhwehwɛ akwantuo herbal mixture. Aduro no ankasa no, yɛwɔ bonuses bebree wɔ mu. Yafun yadeɛ biara, how bi wɔ yafun biara, aduro no tumi cure. Bi koraa menses no ntumi mma yie. Wode nom akwantuo herbal mixture a, ɛbɛfiri wo kama. malaria, typhoid, eh, hepatitis, fever ɛrehaw eh, adwene kɔpɛ akwantuo herbal mixture. Na typhoid deɛ no mesrɛ tiefoɔ sɛ ɛno deɛ wobɛnom aduro no continuously for three months na wakɔ check up akɔhwɛ. Hepatitis a yɛwɔ nneɛma bi a wɔbɛgyae di wogyaa saa nneɛma bi ɛno bi ɛyɛ protein bi a wɔbɛgyae di wogye sɛ kosua ɛnamono ankaa, oil bi a wobɛgya beans, wobɛgya saa nneɛma no nyinaa di na wanom akwantu herbal mixture no for six months. But before that no three months time no kɔyɛ check up ma yɛnhwɛ sɛ still yareɛ no ɛrekɔ fam anaa ɛrekɔ soro na wahu mpɛmpɛnsoɔ a ɛsɛ wɔnom aduro no ɛkɔduru. ɛbɛboa wo paa yie. Ɛno nti baabi biara wo a wotie me biara no, kɔhwehwɛ akwantuo herbal mixture. Sɛ ɔɔsa no aba atenaseɛ a, sɛ ɛmma atenaseɛ a, ɛna mekyerɛ wo no sɛ kɔhwehwɛ yɛaduru a yɛfrɛ no akwantuo herbal mixture. Ɛmma atenaseɛ so a, nneɛma mekyerɛ wo no hwɛ wo ho yie sɛ wonkɔnya ɔɔsa. Hwɛ wo ho yie sɛ wonkɔnya yafunu mu kuro. Hwɛ wo ho yie sɛ wonkɔnya haw biara wɔ nipadua no mu. Sɛ haw ba nipadua no mu a, ɛha adwene paa yie. Haw ba yafunu no mu a, ɛha adwene paa yie. Mɛsrɛ wo, kuro bi a ɛwɔ nipadua no mu, sɛ ɛyɛ kansa o, sɛ ɛteɛ biara no, wode kɔhwehwɛ akwantuo herbal mixture. Nom aduro no kɔ anim, ɔmmisa me sɛ, Dɔk, menom toa dodoɔ sɛn? Daabi. Saa information a yɛn mu bebree de ba abɔnten nom bɛyɛ toa ten, nom toa five no, ɛyɛ wrong. ɛɛ prescription yɛde ma yɛ patient no nokorɛ bi anim ɛsiane sɛ wonim how long a yare no akikue wɔ nipadua no mu bi koraa no a yare no yɛ very very acute anaa bi koraa yɛ chronic chronic wobɛnoma duro no akɔ anim ansa afiri nipadua no mu acute no a wobɛnoma duro kakra no koraa wontumi mfa aduro baako na mmienu ɛnto so Ɛsiane sɛ wonom aduro no ara no, nipadua no yɛ okay no, woabɛhu sɛ oh ɔse mayɛ okay nti ma menyɛ aduro no nom, ɛbɛboa wo paa yie. But ntena ase mfa w'adwene mmu sɛ menom baako no oh ɛyɛ okay, daabi, aduro baako no ɛbɛboa ma woahu sɛ yareɛ no ɛreba fam but ɛntumi ntu yareɛ no ase. Da bi ɛkasa bibiduro deɛ woyɛ a ɛtu yareɛ ase, ɛnsosɔ so. Ɛno nti ntena ase nka sɛ no meyareɛ deɛ.

yɛ number ɛde di dwuma wɔ yɛaso yɛ no no mese ɛyɛ zero two four six six two eight five zero eight wofrɛ a wobɛnya Dɔkta Nyarko na me no adi nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ a ɛreteetee wo biara no ɛnti baabi bi a wɔ biara no mɛsrɛ wo sɛ hwɛ na frɛ anaa hwɛ na nso kɔpɛ aduro no bi ɛyɛ kwantu herbal mixture no na ɔɔsa na ɛreteetew no Nyankopɔn ɛnyi mfiri hɔ ma wo Ɛmma yɛ so a nneɛma a mekyerɛɛ wo no, di so, na di saa nhyehyɛe no so. Nyankopɔn bɛyɛ wo adom ama biribiara ayɛ kama. Nyankopɔn nhyira wo sɛ wogyee bere a wo ne Akwantu Herbal Clinic Doctor Nyarko twetwee nkɔmmɔ. Nyankopɔn nyɛ ɔkɛse, n'adom mu nti. Amen.